Менә мин инде э, виноградны э, э, Казан ярмаркасыннан алып тоткан идем. Ул бик каты күп бирә. Безнең виноград булса, бөтен кешенең винограды бар инде. Мин кешегә өләшергә яратам. Сез индикатор?
Әйе.
Аннан соң инде менә бу кәшилне инде кәшиле бар иде, өсте юк иде. Менә Иванның иң беренче ясаган әйберсе миңа килгәч, нидән Нижневартовскидан җитәкләп алып кайткач, Иң беренче мәйтәм менә шушы кәчил ның өстен каплама әйтәм, юешләнә, өстре өсте ярып бетерәм, мендәрләрен, матрасларын мәйтәм, киптерә, киптерә. Шуннан соң менә шушы без анда әкият теге кеше үзенең тормышын әкиятте ясый ала, букта ясый ала бит, шулай бит инде. Алабутасын утамаган кешеләр дә бар, хәтта капка төбендә дә. Мин менә әйтәм, кешенең нинди икәнен күрәсең килсә, капка төбенә күз сал, дим. Капка төбендә кешенең алабута чүп эчсә, ул кеше җүнле кеше түгел инде ул, дөресен генә әйтәм мин аны. Потому что кешенең тәртибе шуннан башлана, тәртиплелеге. Менә. Шулай иттереп, чәчәкләр белән бизәп, аны үзебезчә инде менә хыялланып шунда утырабыз. Җырлап.
Секрет итеп кенә әйтәм, име, безнең менә онтыла торган, үзебезнең яшьне дә онтабыз без анда керсәк, име. Менә көн саен кич бер утырабыз без анда. Хәтта безнең балалар да менә, теге Германиядәге кечкенә улым Аня белән икесе менә гел безне кабатлап шунда чәйләр эчеп, метр-метр, метр-метр утыралар, и. Балалар да безне кабатлыйлар бит. Э, менә оныттыра ул, анда утырсаң ничектер рәхәт. Э, теге очып китәсең күкләргә, шундый рәхәтләнеп утырасың. Мөгаен шул бергә булгангадыр инде ул, сыенып утырганга шулайдыр инде ул. Ә ул кайтыр алдыннан мин шушы кәсилне куйдым да, их, яллана идем инде. Менә шунда гөл чәчәк булыр, шау чәчәкләр булыр. Бергә утырырбыз дип хыяллана идем. Аллаһ шөкерлә. Ул миңа булыша. Э, сез менә бу матурлыкны, аны беркем дә булдырмый, аны мин булдырам. Э, ләкин әгәр сез дөресен әйткәндә урындыкка утырып эшләгәнне күрсәгез, сез шакка торыгыз. Мин бөтен эшләрне урындыкка утырып эшлим. Чөнки минем аякларым тиз арый, э, сызлыйлар, шунлыктан Мин урындык белән күчеп йөрим шул шунда бөтен җирдә. Хәтта помидорлар янында да. Шунда теге балаларның спортивный ниләр Рубинга йөри торган, җылыта торган утыргыч ниләре бар теге җылыткычтан эшләнгән пеноплекс шикелле. Шуның белән күчеп йөрим. Иң мөһиме бер помидорда сынмый да ими, как будто алар теге мине үз кочакларына алган төсле, Шунда төртелә-төртелә утырып барам бит инде мин инде. И куанып-куанып үсәләр аннары. Ильяс карыйк әле помидорларыгызны, алмагачларыгызны. Моннан барабызмы? Әйе, менә моннан барыйк.
Моннан узыйк. Менә бу иң беренче ата минем бу чәчәк хәзер ул коелды име. Ап-ак булып утыра. Аны мин шундый күп кешегә ләштем инде монда. Аларны миңа Флора ханым биргән иде. Шул Флора чәчәкләре дип җөртәм. Исемнәрен күбесен белмим мин аларның. Петунияләрне аларны беләсез инде бу чәчәкләрне. Вот. Э, аннары ул менә шулай ак чәчәктән шулай утыра инде. Булар инде. Яшеллеккә күмелеп.
Әйе. Монда инде төрле чәчәкләр бар. Лотосы да бар бугай инде монда. Менә буларны тоже бик чәчәк инде.
Ничә сотый җир монда, Тәслимә апа? Менә ышанасызмы, шушы 3 сотыйга якын җирдә бөтен әйбер бар. Өем дә шулай кечкенә минем. Мончасы да ике йокы бүлмәсе, залы, монча, кухнясы, бөтен нәрсәсе бар, кечкенә генә өйдә. Бакчам да шулай. Менә шушында бөтен әйбер Теге кутырып-кутырып үсә. Ничек сыйдырасыз аларны?
Үсәләр. Күңеле киң булса бөтенләй үсә.
Яратып эшләсәң, әйме Тәслимә апа. Хезмәт күрсәң инде. Менә монда помидорларны кырыйга төрттек. Бәрәңге бакчасы. Өендә инде әнә помидорлар. Аллага шөкер, җиләк. Менә җиләгем менә быел э, тавыклар тырмап аткан ие. Яңаны утырттым әле.

Менә бу Васильеваның икенчесе, Масатик Иццеса, ул ясадык. Мин инде менә шунда утыра-утыра, шушы кырыйга утыра-утыра, шушында эшлим, шулай итеп үрмәләп-үрмәләп. Менә хә кечкенә кыярлар тоттым. Э, Буларны әзерәк үстерәмдә, бер атнадан биш җыеп алгач, монда кыяр гына булачак. Алар өлгер Алла бирсә, бер елны шулай укып үткәрдем мин. Салатлар инде бер-ике көннән ясый башлыйбыз салатлар, помидорлар кызагач, кибетнеке белән ясыйсы килми, үзебезнең помидорлар белән ясыйсы килә салатларны. Менә шул үзебезгә җитәрлек балаларга. Ну, минем хәзер Гөлнар да хәйран тырыша. Аннары аның кулы бик уңган тоже. Этне инде менә ул яны эте ни ясы бик матур безнең. Аня белә Иршат айдан артык ясадылар шул эте ясы. Ул җылыткыч белән әле ике ике тактарасына җылыткычлар куеп эт тумасын дип бик каты яратып шулай. Бездә менә алар ничек безнең күрәләр теге аккуратно эшләгәнне. Алар да шуны кабатлый балаларда. Сагыналар хәзер. Әни Кашилдә балдей иттеме дип яза Гел Илшатта.
Стройкада бар әле сезнең? Стройка менә бу калган. Моны жалко. Берәр җиргә әвеш-тәвеш китерегез инде аны. Менә монда бүлмә ясамакчы булабыз. Бер бүлмә кунаклар килгәч урын таррак. Балалар килә бит хәзер, балалар күп. Әй, оныклар бармы? Ике як, минеке 3, аныкы 3. Мында инде урындык белән сыям инде мин шул. Урындык мылтыктан да урындык артынан ияреп йөрим. Бәрәңгесе, помидоры, кыяры. Ә, бу андый әйберләрне кайсыларын менә буларны утыртканда инде Гөлнур килеп утыртып китә. Әни китер үзем утыртып китәм дип, андары чүбен инде утыйм, ничектә утыйм чүпләрен. Аның тоже үз җире Сиреншевкада тора. Эш суты җире, Аллага шөкер, бөтен нәрсәсен үстерә ул үзе. Аның бик уңай берсе тоже.